Apa ya? Han, hah? Susubuhan ulun tulak rencana handak maiwak tulak lawan julang ulun ni sayang wan Oke halo nang sana kubarataan dimanapun buan pian beradang selamat datang di Kahpi Official yes kawan kita bertamuan pulang yang pastinya kita di sini akan kembali akan kembali mereaction video-video lucu yang pastinya itu dari pasukan Troy

Tete, abang sukanya di mana? Kalau ade sukanya di atas. Kalau kami ni berang haja di mana kaya kalu leh, asal taculup ha. Ulun kawak lah basa banjar nang ulun kan tinggal nang kalimantan nak kada kawak lah ading kenapa lah bujur kada tahu lah apa jar nya jar ikam ti ai bisa lah ampar ampar pisang pisang gubalu masak Masak sabiji di hurung bali bali mangga lepok mangga lepok patah kayu bengkok aku bisa lah nang ulun basa banjar kan aku lama bangat tinggal di kalimantan dari aku bayi jadi basa jawa basa kalimantan basa ntb basa sunda tu banyak karna aku disana dulu tinggalnya di asrama jadi alhamdulillah sih semua bahasa aku cepat nang. Nge inya rancak di banjar jua jadi sudah badiam di banjar jadi bisa basa banjar aku kada tahu pang urangnya lah hiih artis kalo leh. Jadi anu mundinya wow gitu nah. Ada kita nih lihai bahasa Banjar ya tuh kada viral-viral juga.
Napun. Kakaknya apa aja? Sayang gitu kok. Ulun nah, sayang ulun. Yang ini saya kong pulang nah anak bebini ini. Iya aku rancak dan nonton videonya nih. Awal bibinian aja. Iih handak banar babini coba pang nah yang kakawanannya yang parak nih tulung cariakan inya pasangan iih jangan inya tuh dihulut hulut haja inya handak banar babini dah jah nih bakulat dah nang di bawah jua kasian. Pian.
Pian kada pacaya kah sama aku?
Iya pacaya. Ini teman saya.

Wahai adik rambut panjang bibir abang manis. Kurang nyaring suaranya ya kalo leh. Nang kaya artis instagram ulun pacang. Minggu kena badatang badai lawan ku. Iya iya iya urang nyaringi anunya suaranya nih nih nah mikrofonnya nih nah andak di parak muntung itu juga kada kedengaran suaranya kada kawa mendengar suara menang harat benar kami ya kan nah ham eh, di di, di anu lih di atas jok bejubit nang ulat sagu tapi aku suka na gayanya tadi

Muyaki. Oh shit. Entah kenapa kalau nih bibinian tuh kalau kelihatan pusatnya tuh kayak terlihat lebih seksi gitu nah. Asal bibininya langsing lah. Eh, eh masuk tuh kada sebertan bibinian karena kelihatan pusat tuh kalau anu mau diseksi. Mau langsing jawara Coba kita ulangin, aku suka melihat ini. Nah ini kemudian dari video ini kita kok menilai bahwa bebinian nang modelnya berdasar model pakaiannya tertutup itu kada kada menutup kemungkinan juga bahwa ini tuh seksi sebenarnya kalau ini berpakaian nang agak-agak terbuka kan

melihatnya nih apa tukang gunting lih mudi nang ahai ahai orangnya kan aku pangalaman suah kawan ai dahulu tu lih lawan kakawananku bagunting han wadah wadah urang ai urangnya tu pina nang ahai ahai jua kan jadi jujar kawanku pabila bagunting disitu inya gratis iih wayuha jarku sakalinya nang kawanku tu teh dihehehernya. Ujuk ku pantas ai amun nang gratis mun dihahar, amun aku kada hakun disuruhnya bayar am bangsat jar ku ai. Hiih. Dah aku takutan kam ku pacul ai pinggangnya nini. Hiih. Mudi asa sakit banar inya bajugit tu amun kada tapilih ai dingai, da usah gin pang ngalih bajugit ulat sagu tu.

Aduh hai ha. Dunia makin tuha kawan ai. Hiih. Makanya kita ni harus dibanyaki baibadah lah. Kada, aku takutannya kam luku nang rumbih dir ai nang udung-udung urang ni nih. Kada pang pian cil main-main jua cakah anak pian nang main, kada nang urang.

Cuman nggak napang jua cilai bola konten nang kayak ini nih jua ih.
Ulun handak badatang.
Jujuran larang handakai ulun badatang tapi tahu haja loko jujuran bubuhan Banjar nih kadada nang murahnya jaka murah sudah balakas. Sebenarnya kawan ai jujuran Banjar nih sadang haja menurutku masih masih standar lah Tapi karena ekonomi kita di kampung ini kada terlalu stabil, misalnya kaya getah murah segala macam murah kan, kita betutukar segala macam habis habis di situ ai, nah itu tu sebenarnya nang maulah kita meanggap jujuran tu larang, ya memang sebagian orang ada pang yang larang jua bagi yang anaknya urang urang nang sakulah kaitu nah, kan bibinian tu kan jujurannya tergantung sakulahnya. kalo SD misalnya randah jujurannya smp ta tinggi sadikit sma tinggi s satu tinggi s dua tinggi s tiga tinggi pns tinggi lagi kan dan jua apabila lah ini nih faktanya kawan ya nah aku mohon maaf pang uh, apabila ada laki-laki itu yang pns berdatang hai kang ke rumah bibinian apa diterima langsung diterima kenapa karena realistis orang tua tuh melihat bahwa oh iya nih anakku lawan PNS-nya begaji saban bulan jadi terjamin aja nya makan segala macam kebutuhannya tuh ya itu wajar aja orang tua berpikiran tentang kayak itu tapi menutup lah istilahnya kemungkinan-kemungkinan orang-orang nang baik tuh datang Hei. ya berusaha lah mulai dari nol tuh nah kuitan tuh pak kurang-kurang bisa meyakini hal itu tuh kita warai eh, kada salah pandangan kuitan tuh mencari yang PNS tuh kada salah eh, eh kada salah dan kita harus motivasi kita harus bisa menjadi orang sukses meskipun kada PNS misalnya kan kada mesti kita harus jadi PNS anak sugih itu bisa jadi pengusaha juga banyaknya bang orang nang sugih daripada PNS nya begawi nang berdagang tapi sukses begawiannya karena tuh tuh Iya, jadi jangan jangan anu kawan ya, maksudnya jangan jangan menyerah gara-gara ada sebuah standar yang ditetapkan oleh orang tuh. Tapi standar itu jadi akan motivasimu untuk bangkit. Ngalih pang tuh, tuh kada cuma sekedar kata-kata, aku ini nyamannya nyambat. Ikam menjalaninya tuh pang ngalih pang, berat pang.

Iih udah bepander pacar-pacaran, kaina lu ding ai, sakulah lu lulusakan hanyar bepacaran. Iih, kada ka ai, ulun ka ai imbah lulus SD anak bewarung jable han kalu lih. Iih, bibinian, tapi kada papa jua pang kalu jadi bibinian nah lah. Iih kada papa, iyo ha tasarah bubuhanmu hidup buhanmu tu.

kata-kata tuh bidadari yang bermata indah jadi bibinian tuh matanya tuh indah ii men hidungnya pesek bang kayak apa bang sesuai selera eh apa ada lelaki nang fetishnya katuju binian pesek Burung Garuda itu lambang negara.

bila inya tuh saban hari makan gangan waluh haja apa handak aja marasa anu sayur bening kah iih makanya tulung dijaga lah iih laki lakinya di sana bikinlah laki itu tetap betah bersamamu iih dengan ikam meng upgrade dirimu tuh kan aku nih nyambat bini ku wara iih kada kada nih ulun kada nyambat pian nya ngailah iih. Ni uyu ni universal ulun nyambat global global ni gasan bubuhannya. Mailih ti yang bejual es es tu kan maulah sigar lih. Iya apalagi hari panas tambah pulang ya ti acilnya bejualan nang kaya ini bungasnya. Iih, makanya lah bagi bubuhan Banjar nih yang misalnya bingung handak usaha napa bagi bibinian bibinian ikam baik badagang ha iih apalagi misalnya muha bungas kan papayu tahu lah iih karena kada cuman jualanmu itu yang yang dijual tapi muhamu tu dijual jua urang pas singgah karena muhamu bungas tu pa bisa jua tahu lah iih dan bisa jua sarana ancari laki akhirnya tuh kan makanya jangan maksudnya tuh kawan nih mencari gawian tuh penyaman aja kita orang yang membuat rumit dan kita gengsian juga Ii, ada kawanku di kampung tuh kada hendak begawi aja melamar di tambang kada terima terima iya kada begawi nyata ai dah kada diterima urang begawi di tambang Ii, urang di tambang tuh kan maksudnya linknya ada kayak itu nah dan ikam kada kawan begawi kecuali di tambang tuh kayak what the fuck lah kada sing gawian kita sampai tuha dan ikam kada kawa mandapatkan hal-hal nang ikam handaki amun kada ikam bagawi maksudku tu kawan nih bagawi tu bebarang haja dahulu kalo ijazahmu tu hinggan sma aja misalnya iih jangan batingkah-tingkah kacuali misalnya ikam S dua jua batingkah kan aku mohon maaf lah ini bapander cuman faktanya ini nih. Iih. Maksudku tuh jangan bertingkah-tingkah lah ikam begawi. Iih, amun nang. Iyah, itu lah. Next. Kadada duit, pusing jua. Tapi sudah ada duit nukar nang pusing-pusing jua. Kayapa kisah. Han, jarko, tambahi lage.
Lumayan nah, Acil. Siapa ngarannya tadi? Iih. Nang kaya Inul Daratista lih muha. Kadada duit, pusing jua. Tapi.
ini nah Ayu Tamara 1993 ya salam dah Ayu lah kita berkawanan aja di sini Ayu ay pasukan Troy eh, kau kah minta nomor WA nih apa ya ay kan hah ayo ha kita lanjut lah oke oke oke oke oke next lah dolar kuning kena

Pacarnya kah kakaknya kah. Iih kita baharap mudahan kakaknya ya kalo lih. Iih kalo misalnya ini pacarnya habis lah pasukan troy sakit hati. Nah hampa jua ngini. Ngaran ja ian ayak dasar putungan ma ayak urang ngini iih.

Semalam tu nang salam bu jangan digoyang nang jadiakan DJ oleh bubuhannya tu di remake bubuhannya ngini nih oh ini orangnya dimana takisong kah nih oh iya iya iya iya. Yang.
Oh umanya utuh kelambu jangan diruntuh ari parak tubuh mancungul kepala utuh.
Nah ya kalo han